Hi kong hi kan kan ni chimi chungah a leng ngai mi cu si. Chim ko ahcun a ho hmanh nih mipi thi le hliam in le lo rawk a rawk ding hi kan kan duh lo ral timi zong hi kan duh mi si lo hi ti zong hi kan duhmi si lo asinain kan duhmi kan tlamtling khawnak ding caah cun kawlram ah hi cun hriam kan i tlaih bak hau cang nai ngaje in cun nai ngaje long in cu anga lo timi cu zapi hmuh si le kan rampi ral so hriam kan i tlaih cucu ralte khonak kan ti acun kan ti ka mipi in le lo le thi le hliam a tlawng kho chung in zeitindah ral hi kan tei lai tin ho po ni tin ruat cheu si shin mi phun le vele kan chima chon atu i ral hi Kawlram pumpi taih lejing aranak lejing kun hialte kapasan ti min lenes se jong vialte khi sok sa ku a chung mi pi thi le hliam um lo i tlom kho chung tlom in ral hi kal hi phan kho lai ral afak bik nak hum an tam bik nak hum chu rol lei khi su Ron lei thi NUG hna nih thong ngaingai se lo an ti ahcun kan ram hi ral hna nih a phan lai lo khakha zapi nih thei khawh khi si anga maw kan ti ahcun anga lo an rak kai tawnnak hi ron lei khi si cucaah cun khika lei khi do kho ve hna seh kan ti caah NUG cozah he he zong cu pehtlainak cu kan ngei cutin cu Kawlram i ral hi kak kip in sihni hna hi phun ko an thazang kha an i ṭhen chek lai le ti tactic zong cu kan ti khawh chung in khan kan hman ve mi cu si ko ti cu si ral do tikah tiin CNF zong nih strategy cu kan soi tha kan khat te in kan quality a ho po nih tai ne pi ne vialte ne miu do timi cu an ngei chu chu kan ni kan miu do chu tha kha si tha kha hi an thazang a chak bit nak chu a si chu a chak bit nak chu va ka u se law ral timi cu a pyohsuai khi si le khoika hin dah an ane che cun an thazaang hi zeitindah a der kho lai timi hi a ho nih ruat ceu cu si ti cu si tlawmpik ah tuah kali kang ko hna khi lak hmasa hna selaw hi kalei thazaang kha alulu in a zor lai timi khi kan ruat lo mi khi si lo kan ruat ve ko hmm. asi khomo cun asi kho hlei lem bal kan ruat tuk in hika lei kan vei lo kan ti khawh lo cucu si cu caah cun kakha kan soi an nih an tha a der le hui zeitik can dah si atu hi zeidah an si timi hi a chunga kan ti kho tok e kan de la kan vei ha kha hi chu an thazang hi thong tuk cu caah an thazang hi dusa dusa te an der khonak ding caah kan ti le a kau deuh pi in kan ti Falam le Tidim hna hi an thazang a der leu si a tu hrawng kan lak ahcun mipi in le lo rok mi zong a tlawm lai khi kan rok kan ruat Kan i chim peng tikah atu a khi ka local simi CNDF zong siseh, JFZU zong kha siseh, an rak duh lo. Cucaah a luan ciami kum khat kum hnih hleiah Falam zong khua chung kha lut lo i sakhan kha kan va lut i meitha lawng kha kan va lak khawh mi ka si. Khaleu kha an thazang kha der ngai. Sanan kanmah he lak ṭi kha a relrem lo an ti si cu. Mm. Cu lang si maw? A si lo. Hra ten kan va kal. Than. Hi hi kan ti e cun Hakha Hakha cu kan miu do si ca. An thazang ki a chak mit nak si. Chukhat ni Hakha hi cu CNF ta le than tlang hi ti bantu ruat nak ngai mi pon ni. Hi hi an an du lo kan ma long hi hi tin ti se tin para kan ti ha kha va lak deu san tlang va lak deu ti te ha kan ti mi tampi an um kan kher lo kho tha ral hi atlom bik chung i kan mali thi le hliam atlom chung mi pi in le lo atlom kho chung i zeitina kan to kho lai tu state si kan rak nei arak si kho lo kan ti du nak chu kha sia chun ha kha hin foi deu in khan kan lak kho lai tu ting to chu si kan tlam theng lo zai po si se kan chin rama zo lo sakhan kan ping mi pawl hi chi le hliam a tlom kho chung tlom in kan ni chu kan ni ra reng than tlang kha experience kha kan ngei chia mi si ko kha chu chu kan du mi si ta tak tu a chu cha ha kha he lak ve na chang se lak an tim lo atu hi azamo aza lo ti pawl hi ruat peng cu si. Thazang kan i hrilh a hau, kan ngei a hau. Hakha lak khonak ding caah cun kan hrim thazang zeitina kan ngeih, zeitina kan cawlcang lai, supporting hi zeitina kan ngah khawl lai. Hi zat minung thong som thum a um ni pawl khi zeitindah an khua an sak lai le an caw cang lai ti vialte chan cu Hakha ah khin Chinmi phun kan tling ralzam vialte long hman i kan theihnak ah thonga hrawng an onnak hmun a si hi zong khi ruat chih i mi nih an ti poah ti ve ti bantuk lungtho sosok kha a nga lo kan policy cu ralhrang in ah hi zeitin kan thuh khawh lai ti sikkong si ting sing ye timi cu kan pawl sing ngan pi cu kan bun chang mi cu nan thei cu si ana sing ani piap thiu cha ye timi cu kan duh mi si cu kha kha kan tlai phung pi si le sia cu ha kha hi lak a a tha mo a tha lo mo ha kha si kong si om ding kan duh lo kan duh hrimhrim lo. Zeitik pumsan dah a si ahcun kan tuah lai timi strategy hi tha ten ngeih a hau. Adang kawram vialte niuk ting taik puai an tuah i sung sung hu zeizat dah a um i kan caah zeitluk hi dah hihi san a kan tlai lo ti zong ka vung zumh hau kan du bit mi si kong si ane sung chin len chun le um hla se kan du bit mi si zeitina ral hi kan do lai kan ka lai ti ni ko khat ban tukin aka kip ki ruat chi ha chu ruat chi mane kha ti u si kan ti kan thazang hi te zeira kan ngai ti tiang hi ruat i ral do hi a si Atu cu kan mipi zeitin ah nan tuah lai kan tuah lai ti zong a um lai. Kha vialte kha an maw ve lo. A khua i Hakha khua chung i hi minung tongtong refugee vialte zohkhen nak khi hoi cu a ful ve bak lo. Thong kan theih ning tampi um. Ralzam pawl hi tinah kukara kan zam pui le hi mi zong tampi an uve cang kan ngei mi hriam thazang kan ngei pi khi ti khi vial te khi zeitin an thut dir la ti vial te hi zo chi ha kha ka le ka lo ruat hi a si Mipi ruahnak cu kan lak cang te lai. Asinan ral lei kong ah hitin si cang seh kan ti cu mipi duhnak zong kha kan luan cang zong um kho. A cang a titu kan thazaang ralhrang dil hmu kanmah dil hmu zoh chih in tuah khi a tha ya Hakha long hi nan lak le lak lo hi kan i el peng safety ning ten kan kal khawh khi a biapi timi khi kan but chungah ruat u sih. Cuti kan ti ruangah cuti an ti chang i lak an i thim lo eh. Cuti an ti an lak ko lai ti zong khi ruat lem tuk ding kha si lo. Ka chim duhmi cu Hakha long si lo Chingram u papi pawl lak khonak ding caah cu mipi kan in bochan

Fanghra zong khi za a som kua tin va tuah kho si. Fangkhat zong khi za a som kua tin va tuah kho si. Cuti cu kan ruat tak khi se law. I tim lum se lo, Chin Chin le Chin ram chung i si kong si om ni cu kan duh lo. Cu a cun Hakha zong khi aa tel chi. Ral kan do tik tu ah hin. Tha tein kan thazang. kan ralkap lungput ralhrang pawl an lungput an thazang kan mipi cawcang ning an umtu ning zoh chih in cu stage ci ning khin a asi kho chung kan kal ko we timi te kha kan le khotok si se lo kalome